Dħalna l-aħħar parti ta' Espresso u miegħi

Katarina, kellek iċ-ċans li tinżel naqra hekk m'għandix dubju li tiltaqa' man-nies u żejjed. Il-quddiesa tal-kleru kienet sabiħa ħafna. Imbagħad ovvjament iddur mal-kostitwenti u I mean ġol-każini u hekk tieħu pjaċir tiltaqa' man-nies u tkun viċin in-nies. Ċirkustanzi differenti. Ċirkustanzi differenti. Ħafna ċirkustanzi differenti u fil-fatt ovvjament il-festa, speċjalment fis-sajf, hija tradizzjoni Maltija u Għawdxija, mm. ġifi aħna nħobbu. Jiena ngħidilha qalba tar-raħal. Nħobbu niddefertu aħna mm. l-Maltin u aħna Mediterrani, ġifieri u dik hija l-ħaġa li taqqadna l-festa. Qed tifhem? Ovvjament hemm ħafna festi liturġiċi matul is-sena, tipo tal-ġimgħa kbira. Imma l-festa tar-raħal mhm. hija l-festa li għal kien. Jiena kif qed ngħidlek ngħidilha l-qalba tar-raħal. Nifrisu r-raħal idur u jaħdem jisu għal dik il-ġimgħa. Tiskanta kemm iltqajt ma' voluntier hawn fin-nar fl-armar li huma parti mill-festa u minn hawn insellmilhom għax vera. Anke jien insellmilhom iż-żwieten. Vera. Dejjem nieħu pjaċir niġi sehem, hemmhekk għandkom żewġ gażini li jistinkaw ħafna tal-Ballant u taż-Żejtun Band. Ħafna, ħafna. Esaġerazzjoni li tara l-voluntiera jarmaw u biex ngħid hekk jiddispjaċihom għax m'għandhomx iċ-ċans minħabba ċ-ċirkostanzi. tal-pandemija li jarmaw kullimkien, mhm. imma tiskanta mort fil-mħazen tagħhom fl-eliqna romitella u jippreparaw il-nar. Kellek dik l-esperjenza? Ħadd pjaċi ħafna, xi ħaġa li xi ħaġa li fuq livell pożittiv dil-esperjenza tal-politika qed tlaqani ma' ħafna nies differenti Ma' ħafna ħbieb antiki, speċjalment iż-Żejtun, illi ovvjament għext u bdejt minn hemmhekk jiena, u li llum il-ġurnata li tintaqa' ma' dan nies u titgħallem minn għandhom, ħafna titgħallem minn għandhom. Wara kollox dik hija l-politika Rita. Ekku, ekku. Il-politika mhix wara l-bankijiet tal-Parlament, sa l-politika hija fil-pjazez, fl-irħula, ikellmuk in-nies kif taffettwahom il-ħaġa, il-miżuri, kollox, vera? Jiena, Magħġun man-nies u għax inni dal-35 sena ngħallem 'il kulunkwe ġenerazzjoni, inti taf għax Sindku kemm-il darba għamilna korsijiet fil-Kalkara wkoll. Imma proprju n-nies jgħaġġnuk, in-nies jgħallmuk u d-diffikultajiet tan-nies xi kultant ikunu diffikultajiet jew mistoqsijiet li għalik ifisser li qed titgħallem u tkompli titgħallem fil-ħajja. Ray, m'għandix dubju illi f'dawn il-jiem, f'dawn il-jiem, xi ħadd staqsik, kif tiddawlowdja, kif tniżżel iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Għax anke aħna, ġifieri sa dalodu stess kena telefonata, għaltinna tar-raġel niżżiltu għalet tiegħi weħilt xi ħaġa. U ħafna minn dawn l-affarijiet mill tintaqa' man-nies tuħu l-ispun tad-diffikultajiet tagħhom kif ngħidlek. U wieħed mid-diffikultajiet li kien f'dal-ħmistax illi kulħadd issa jixtieq jibda imur għan-normalità, jibda jsiefer u dal-affarijiet. U wieħed mill-issues li kien hemm huwa kif tniżżel dal-imbierek ċertifikat tal-vaċċin. Mandi ġubju anka l-festa saqsuk dwaru. Għax jgħidu l għara ħabba l-Covid ma nistawx namlu l-festa. Mela, dan l-imbirek ċertifikat tal-vaċċin. Xandek bżon? Ekku, jien ħejjejt slides u ħejjejt video u kol bil-Malti mhm. għat-telespettaturi kolla. Xandek bżon? Importanti li tipprepara l-login u l-password tal-kont tal-ID tijak. Issa min m'għandux EID, min m'għandux EID għax forsi ħafna minnkom tgħidu imma di komplikata, wieħed jista' jidħol fis-sit u xorta mingħajr mingħajr l-EID kemm tagħti l-ID card number ikun biżżejjed. U ovvjament jekk m'għandikx EID identifika dan in-numru minn fuq wara tal-ID card. Importanti, l-ID card mhux biżżejjed, l-ID card nu, in-numru tal-ID card mhux biżżejjed, imma jitlobkom, din hija diffikultà. li kulħadd iċempel dwarha. Huwa d-dokument tal-identità. X'inhuwa? Fuq wara għandek in-numru tad-dokument. Kif qed taraw hemmhekk ara. Huwa importanti għax ħajtolbulkom l-ID card, id-date of birth, mhm. all right, meta twilidtu ġifieri u il-numru tad-dokument. Il-numru tad-dokument mhuwiex in-numru tal-ID card. Għax ħafna minnkom Terġgħu titfu l-, terġgħu titfgħu l-ID card number hemmhekk. Hu ma jaċċettajlkomx. Mela importanti dak huwa d-dokument tal-identità. All right? X'għandek bżonn? Ipprepara l-login, insomma rġajna morna għall-ewwel slide dik. Issa, trid tmur ukoll issa. Żur dak il-preparazzjoni tal-informazzjoni li għandek bżonn. Żomm ukoll f'moħħok il-card li int ittaqqabt biha. Għax fuq għandek. Meta meta mort titlaqqam tawk kard. Bluna. Blun, l-insomma, il-kard li tawk għax hemm skont. Skont il-vaċċin. Skont il-vaċċin, jekk ħadd jinna fl-AstraZeneca, jekk ħadd il-Moderna, jekk ħadd il-Johnson Johnson, jekk ħadd il-Pfizer. Mela, ħudik mi, ah, mhux ħudik, żomm dik viċin tiegħek. Għax għandek bżonn id-data tat-tieni vaċċin hemmhekk, importanti, it-tieni vaċċin. Mela, żur is-sit ċertifikat, mhux ċertifikati, Ċertifikat vaċċin dott gov dott MT. Jekk tiggugiljawha ċertifikat vaċċin, Malta għamluha, u ggugiljawha u tidħol. U agħfas Generate. Tista' tirreġistra permezz tal-kont EID, m'għandkomx għalfejn, AstraZeneca, jekk ħadt il-Moderna, jekk ħadt il-Johnson and Johnson, jekk ħadt il-Pfizer. Mela, ħu dik mi, ah, u mhux ħu dik, żomm dik viċin tiegħek. Viċin tiegħek. Għax għandek bżonn id-data tat-tieni vaċċin hemmhekk, importanti, it-tieni vaċċin. Mela, żur is-sit. Ċertifikat, mhux ċertifikati, ċertifikat vaċċin dot gov dot mt. Jekk tiggugiljawha ċertifikat vaċċin, Malta għamluha, u ggugiljawha u tidħol. U agħfas Generate. Tista' tirreġistra permezz tal-kont EID. M'għandkomx għalfejn. AstraZeneca, jekk ħadt il-Moderna, jekk ħadt il-Johnson and Johnson, jekk ħadt il-Pfizer. Mela, ħu dik miegħek, u mhux ħu dik, żomm dik viċin tiegħek. Viċin tiegħek. Għax għandek bżonn id-data tat-tieni vaċċin hemmhekk. Importanti, it-tieni vaċċin. Mela, żur is-sit ċertifikat, mhux ċertifikati, ċertifikat vaċċin .gov.mt. Jekk tiggugiljawha ċertifikat vaċċin Malta għamluha u ggugiljawha u tidħol. U agħfas generate. Tista' tirreġistra permezz tal-kont EID, m'għandkomx għalfejn, jekk. Ara u li tkun għaddiet erbgħax. Ara u li tkun għaddiet erbatax il-ġurnata mill-aħħar tilqima. Tajjeb? Imbagħad tagħmel Generate New Certificate. u ovvjament dika tkun lesta. Ċ-ċertifikat jinżel fuq il-mobile tiegħek bħala file pdf. Hekk hu, mbagħad tista' tipprintjaw u kollox, ġifieri. Għax hawn min jgħidlek jiena ħa nipprintjawh ħin inħallih fil-portmoni. Jien ħa nipprintjawh u nżorru miegħi kull. F'idejkom. Issa biex nagħmel iktar faċli, Wayne, Ħa ntella' vidjo, ħa narawh issa bil-Malti, ara ta' dak li għadna, u ħa ntellgħu fuq il-YouTube channel ta' Rea Bela. Infakkarkom illi jekk għandkom YouTube, insomma kulħadd għandu YouTube, morru fis-search, minflok tiktbu isem ta' xi kanzunetta, tajjeb iktbu Ray Abela. Jien ma nkantax, eh? Le għalhekk inne, ma hawn min jikteb xi kanzunetta pereżempju, iktbu Ray Abela. U għamlu subscribe. Meta tagħmlu subscribe tfisser li qegħdin tidħlu jiswa f'dak iċ-channel. Hija skola online. Tajjeb, issibu ħafna ħafna filmati. Mela ejja naraw dan il-filmat ta' minuta jisu kif tniżżel iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Kif tniżżel iċ-ċertifikat tal-vaċċin? La darba jgħaddu l-14 il-ġurnata minn wara li tkun ħadd it-tieni doża, Tista' tidħol fuq is-sit certificatvaccin dot gov dot mt. Tista' tibda billi tagħfas iġġenera. Aċċetta u aqbel mar-regoli ta' privatezza u agħżel il-mod ta' kif trid tirreġistra. Hekk se tagħżel li tirreġistra bl-eID, ħa jieħdok fil-login, daħħal id-dettalji personali tiegħek u daħħal id-data tal-aħħar doża. Hija t-tieni doża, hekk kien ta' ħa Pfizer, Moderna jew AstraZeneca u fil-każ ta' Johnson and Johnson l-ewwel doża. Wara li tkompli dan il-proċess, iċ-ċertifikat tal-vaċin jiġi awtomatikament iġġenerat. Hekk se tagħżel li tirreġistra b'login alternattiv, se tintalab in-numru tal-ID, id-data ta' twelid, in-numru tad-dokument tal-identità u data tal-aħħar doża li inti ħadt. Agħfas Submit. Kif tagħmel dan, iċ-ċertifikat tal-vaċċin jiġi awtomatikament iġġenerat. Mela, dak il-filmat ħa jkun anke fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ħbieb. Ray, irridu nikkonkludu, s ovvjament il-ħin huwa dejjem Hemm limitat. Kemm infakkar biss, ġej is-sajf, infakkar fil-korsijiet b'xejn tat-tfal li qed isiru fuq il-lokalitajiet ta' Marsaxlokk, Marsaskala, Ħal Għaxaq kif ukoll iż-Żejtun, jistgħu japplikaw b'xejn online, kif ukoll għal min għandu diffikultà, dawn l-anzjani u dawn in-nisa ta' dan li qed isegwuna bħalissa għandkom diffikultà, għandna l-proġett IMI, tagħlim b'xejn għalikom it-telespettaturi kollha, billi ċċemplu fuq dak it-telephone numbers. Tisod ċemplu dak to 7333 408 7951 9061 dan 9061 dan huwa tagħlim b'xejn. Jekk pereżempju naf għandkom diffikultà kif tużaw l-email pereżempju, iċċemplu hemmhekk u ħa jgwidawkom. Jekk jien naf għandek diffikultà kif tuża l-WhatsApp, kif tuża pereżempju naf Facebook, tajjeb iċċemplu hemmhekk u jgħinukom. Ray, grazzi. Grazzi naraw. Aħna ħa niltaqgħu fis-sajf ukoll, il-ġimgħa d-dieħla off? Mela, mela, mela. Tajjeb un bat bil-5 ta' Lulju Espresso għal Ektar relax, oh, mela, ektar oh, relax. Mela. Grazzi, grazzi Rej illi kont eh, mana, ħamorru għal 5 minuti ta' messaġġ promozzjonali un bat jina u Agnes nikkonkludu Espresso tal-lum. Tixtieq titgħallem tuża t-tablet, il-laptop jew il-mobile tiegħek?